بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سویل سرائیکی دے ڈیکھنڑ آلے سنگتیو اج اساں ٹک ٹاک دے مشہور فنکار سئیں لالا مجاہد دے نال ہیں لالا مجاہد اونویں تاں جلال پور دی قریبی وسوں جیڑھی موضع صبرا دے ناں نال جاتی سنجاتی ویندی ہے اتھوں دے وسنیک ہن۔ پر اج کل اے جلال پور دے وچ ہوندن۔ انہیں دا پیشہ جیڑھا ہے اے ہیئر ڈریسر ہن۔ ایندے علاوہ ٹک ٹاک دے اتے انہاں دیاں کئی ویڈیوز کئی لوگ ڈیکھدن اور انہاں نال محبت کریندن۔ اساں سویل سرائیکی دے ڈیکھن آلے سنگتیں واسطے اج انہاں نال گالھ مہاڑ کرن واسطے حاضر تھے ہیں۔ آؤ لالے مجاہد سئیں توں پچھدے ہیں کہ انہاں اپݨا ٹک ٹاک دا او پندھ اداکاری دا پندھ کݙاں تے کیویں شروع کیتا اسلم علیکم لالا مجاہد کیا حال ہے سی لالا مجاہد سی پہلے تاں تہاݙا ڈھیسارا شکریہ جو تساں اساکوں سویل سرائیکی یوٹیوب چینل واسطے ٹائم عطا کیتا اور ایندے بعد اے ݙسو کہ تساں اپݨا ٹک ٹاک دا سفر کݙاں تے کیویں شروع کیتا۔

تے دوست ہک آیا۔ اچھا۔ اوں آکھیے لالا جی ہک ایپ آئی ہے تے تہاڈے کم دی۔ اچھا صحیح۔
آکھیے تہاکوں تاں اونویں ایکٹنگ نال شوق لگن رہ ویندی ہے۔ صحیح۔ بڑا میکوں تاں بچپن توں ہی شوق ہے ایکٹنگ کرݨ دا جاکے نواں دے جھمرا مارنا بلکہ تساں اتنا اندازہ لا گھنو کہیں تئیں جاکے اگر ویندا چلدا پیا ہووے نا میں وندے اتھاں کوئی میکوں سڈیا یا نہ سڈیا میں وندے اپݨے فن دا مظاہرہ کر ݙیندا۔

اوہی کمال دی لپ سنگ کریندے اور ماشاء اللہ اوہی کمال دی ویڈیو بنڑیندے ایں ہی حوالے نال ول میں اپنے کافی ہیئر ڈریسر دے سٹائل ہی میں تہاکوں پتہ ہے تساں خود پہلی دفعہ یاد ہوے میڈے کول جیڑھا سٹائل بنڑایا ہوے میڈی شاعری دے اتے بلکہ لکھیا ہوے لکھیا ہوے تساں بھئی لالا مجاہد کمال کر ڈتے نے تساں مطلب اوں اوں وجہ توں اللہ تعالی نے بڑی عزت ڈتی ہے۔ اچھا لالا مجاہد اے ڈسو کہ تہاڈا جیڑھا پیشہ ہے او ہے ہیئر ڈریسر مطلب وال کٹنڑ۔ اچھا فشل وغیرہ جے اے ہے تہاڈا پیشہ لیکن تہاکوں شوق جیہڑا ہا اداکاری تے اداکاری دا ہا اوندے اچ تساں اے کیویں میکوں سمجھ نی آئی کہ تساں اداکاری آلے پاسے ونجنڑ دی بجائے ولا انہی ہیئر ڈریسر آلے پاسے ٹر پیو اوندی کیا وجہ ہے؟ سر میکوں ایکٹنگ دا اتنا شوق ہا نا

تساں یوٹیوب آلے پاسے کیوں نی ویئے۔ ہائے ہائے ہائے ہائے بس او آدھن نا ڈند ہندا چڑھے کینی چڑھے ہندا ڈند کینی او قسمت دے کوئی ایسے وسائل ہن کیونکہ یوٹیوب ہک ورک منگدے تہاکوں پتہ ہے ہن تساں یوٹیوب وچ آئے وے نا اور اگر اے پبلک تہاڈا ساتھ ڈیوے چہ نا تساں سٹار راتی رات سٹار بنڑے سو اگر اے لوگ جنہاں نا اے لوگ اگر نہ ساتھ ݙیوݨ نہ میں ایں چیز توں ݙرداں کیونکہ میݙے کول پچھا کوئی میݙے کول وسائل کائنی مثلا کوئی بندہ آ تے میکوں چا گھنے یا کوئی بندہ آ تے میݙا فیم جیویں میݙے وچ ٹیلنٹ ہے میݙا فائدہ چاہوے میں ہݨ مثلا یوٹیوب تے تہاکوں پتہ ہے یوٹیوب تے ویڈیو بݨاؤ کتنا محنت تھیندی ہے اور اوکوں سٹوری بݨاؤ اوندی ݙیکھݨ لا او ہک منٹ یا ݙیدھے یا کوئی اگنور کر ݙیندے سئی۔ اگر ڈیکھ اچ ادا پبلک ول تساں رات رات دا سٹار ایوے نہ تاں ول بیہار دے وچ اتنا اندازہ لو اگر پنج ہزار یوٹوپر بنیندے تاں پنج لکھ چڑ لئی ہے او صرف کیا ہے کہ انہاں دا یا کوئی کمی کوتاہی کوئی شے رہندی ہے بس میں نی اپنے آپ کو میں کو ہاں حالی بھی آدن بھئی تو یوٹیوب چینل بنا تے کو ضرورت ہے تیرے وچ کانفیڈنس ہے اور ٹک یوٹیوب بھی اپنے اندر جیرا ٹیلنٹ دا او کو او کو وائرل کریندے۔ سئی۔

کیونکہ ہن بعض اوقات او بیٹس کمنٹ کریندن ول کوئی بیٹس کمنٹ پڑھن ویندن تے ول اوکوں واچ ٹائم ملدا ہے ویڈیو کوں ویڈیو وائرل تھیندی ہے کچھ لوگ اوندی انسلٹ کریندن انہاں کوں وائرل تھیندے اچھا کچھ لوگ ایں وائرل تھیندن کچھ لوگ انہاں کول کنٹینٹ اچھا ہوندے انہاں دا ورک اچھا ہوندے انہاں دی لپسنگ سب توں زیادہ ٹک ٹاک تے لپسنگ زیادہ ہووے تہاڈی بینیفٹ ہووے تہاڈی لپسنگ فیس

اور میں حقیقت اچ بڑا تنگ تھی وینا کہ اے سکھ کتھوں آئے۔ اچھا تساکوں سرائیکی وسیب دے فنکاراں نال وی محبت اے۔ اکثر انہاں دے گیتاں دے اتے تساں لپ سنگ وغیرہ کریندے وے۔ تہاکوں سب توں زیادہ سرائیکی فنکار کیڑھا اچھا لگدے؟ اجمل ساجد۔
اچھا اجمل ساجد سیں اجمل ساجد صاحب سیں میکوں بلکہ کمال دی سنگت ہے۔ نہیں اجمل ساجد سیں دی کیڑھی گالھ تہاکوں بہوں اچھی لگدی ہے؟ انہاں دی سیں انہاں دی او ایکٹرز ہن بلکہ او ایکٹرز ہن ہک اور اچھے انسان ہن بالکل بلکہ او فوک اپنے سرائیکی دے کلچر دے بہوں اچھے گلوکار ہن میں اجمل ساجد صاحب دا بہوں ہی وڈا فین ہم میں نہ سوچ سکدم کہ میں اجمل ساجد کوں ملساں۔ میکوں کیونکہ کئی دفعہ میں ملݨ ڳیوم کیونکہ ہوں تاں ٹک ٹاک دا دور ہی کن ہا انہاں دا بڑا ناں ہا تے ول انہاں ول ٹک ٹاک آ گئی ٹک ٹاک دے وچ میں فورٹ منڈو دے وچ ویندا پیام سفر دے تے ہک گانا میرا دوست وچ لئی آندا ہا او تیݙے جو سݙیندے ہیں پاگل پہ گݨیندے ہیں تے میں کوں او لفظ سئیں ٻہوں اچھا لڳ ڳیا میں کھے یار ہݨ کیڑھے ویلے ہوسی میں ویساں گھر تے ایندے اتے ویڈیو بݨیساں اچھا سئیں

تے او میں ویڈیو بنڑائی تے او ویڈیوز اسیں وائرل تھی گئی اجمل ساجد دا میسج آیا میکوں ان بکس میں میں کھولیا اس لکھیا کھڑا سنگر اجمل ساجد آپ میرا واٹس ایپ نمبر مجھ سے رابطہ کریں میں استاد جی واٹس ایپ چاہ دے گنڈیا جی کھوا ودا نچا ودا میں کہ اجمل ساجد دا میسج میرے کو آگے بڑا خوش تھی ودا ہوں تے میں ویڈیو کال کی دی اجمل ساجد صاحب کراچی ہیں کراچی ایم این او کوں جیڑھے ایو کیوں نہ میں کہا گیا لالا مجاہد سئیں انہاں دا جیویں انداز گفتگو دا سئیں تہاڈا ہے نا وچ مٹھاس ہے اور اجمل ساجد دا گفتگو دا ایویں مٹھاس ہے انہاں آکھیا لالا مجاہد سئیں السلام علیکم میں کہا وعلیکم السلام سئیں انہاں آکھیا سئیں اے کیا کیتے ڈے میں کہا سئیں کیوں انہاں آکھیا یار اے کیا کیتے ہیں اج میرا دل کہندا پیا میں اپنا گانا سنڑ دے رہواں

کہ جیویں ہݨ اجمل ساجد سئیں دا تساں او گیت گھن تے اوندا ٹک ٹاک دی ویڈیو بݨائی تے اجمل ساجد سئیں کوں اچھی لڳی انہاں تہاݙے نال رابطہ کیتا اے انہاں دی محبت ہئی تہاݙی حوصلہ افزائی کیتے ڳئے ایویں ٹک ٹاک ویڈیوز بݨاوݨ دے حوالے نال تہاݙی حوصلہ شکنی وی کتھیں کیتی ڳئی اے؟ کافی طبع کیتی ڳئی اسی۔

اچھا میں سرائیکی میلیں دا ہک بڑا سوہنڑا تے حسین دور ڈیٹھے۔ جیا۔ اوں دور اچ ہک آرٹسٹ ہوندے ہن یا میڈے خیال اچ موجود ہن سلیم ناصر سئیں۔ جیا۔
سلیم ناصر سئیں ٹیوب ایٹم کریندے ہن تے او گانا ہوندا ہا مائے نی میں کنوں کنوں آکھاں آکھاں جی ہاں اوندے اتے تساڈے نال وی اساں ہن لاسٹ ٹائم سرائیکی جاگا جیڑھا روہی اچ کیتے اوندے اتے تساں آئے وے اوندے اچ تساں وی ہک ہوں ٹیوب ایٹم نال رلدا ملدا

تے مرشد کوں پسند آ ونجے او میڈی والدہ میڈے نال بڑے لگاؤ رکھیندی ہے انہاں آکھیا تساں چلو اللہ تعالی کرم کیتے تساں ونجو او انہاں انہاں نے جوڑا بنڑاڑ دینے میکوں میں تسبیحاں پیاں مڑکے شڑکے پا پو دے تے او ڈیکھے ودا اے کریندا کیا ونجے میں حالی گانا نہ سنڑیا ہووے میں کیا کرساں انہاں دے میڈے ذہن وچ کجھ نہ ہووے میں بس سامان گودڑیاں شودڑیاں چا تے ٹر پیوم ہن رستے ڈیہدہ گیوم وی کرنا کیا ہے رستے دے وچ فالو کریندے اے گانا آ گیا ساڈا سجناں دور ٹھکانہ اساں مڑ کے

اچھا واہ واہ واہ واہ جی مطلب تہاکوں ایں پاسے بس اوں توں ول بالکل فیم مل گئی ٹھیک ٹھیک اچھا اچھا اے دسو لالا مجاہد سئیں انسان جیڑھا ایں دنیا تے اے او مختلف رنگیں اچ حیاتی گزریندے جی سر تہاڈی زندگی دے وی کئی رنگ ہن جی اوندے اچ ہک رنگ ایجھا وی ہوندے جیڑھا بہوں سوہنڑا تے سوہنڑا لگدے جی۔
تہاکوں آپݨی زندگی دے رنگیں چوں کیڑھا رنگ ٻہوں چنگاں لڳدے؟
رنگ مثلا پاون کپڑے دی نیاز نال یا۔ نہ ایئں ساری مطلب فن اداکاری ہے تہاݙا ہیئر ڈریسر دا جیڑھا ہک مزاج ہے رنگ روپ ہے جی۔ اچھا اور لائف سٹائل ہے لوگاں اچ ملݨ جلݨ انہاں اچ سب توں زیادہ دلچسپ کیڑھا لڳدے تہاکوں جیڑھا تہاکوں اچھا لڳدے اور اوندے نال تساں ریلیکس تھیندے وے۔ میکوں دوستاں دی محفل ٻہوں زیادہ اچھی لڳدی۔
دوستاں دی محفل بہوں زیادہ اچھی دوستاں دی محفل بہوں زیادہ اچھی لگدی ہے میکوں بہوں پسند ہے اچھا دوستاں دی گیدرنگ وچ باہنڑ اچھی گفتگو کرنا اور گپ شپ لاونڑاں ایندا مطلب ہے کہ تساں دوستاں نال بہوں زیادہ پیار کریندے میں جی بالکل اچھا
کوئی ایجھا دوست جیہڑا تہاکوں سب توں زیادہ عزیز ہووے۔

جا کوئی ہک ایجھا واقعہ جیڑھا تہاکوں ہنڑ توڑیں نہ بھلیا ہووے ہے کوئی؟ جی ہا بالکل ہے واقعہ۔
کیا ہے؟ جنون ہا ٹک ٹوک دا میکوں بہوں زیادہ جنون ہا۔ اچھا جی۔
ٹک ٹوک دا اتنا جنون جنون ہا جیویں ہی کوئی کنٹینٹ نواں چلدا پیا ہووے نا کوشش ہوندی ہی کہ میں اوکوں بنڑاواں۔ ٹھیک۔ بڑا بڑا جنون شوق ہوندا ہا۔ صحیح۔
تے میں ہک ویڈیو ڈٹھیوم میں گھر آیوم رات تے بارہ وجے گھر آیوم۔ تے میڈی وائف گھر کنا ہی تے اماں گھر دے وچ کلی ستی پی ہئی تے میں بارہ بجے رات تے ایوم اماں آکھے سیں آ گئے وے میں کہے جی اسیں آ گئے سے چلو سم پوو میں ول کیا سمنا میں ول ٹک ٹاک تے کنٹینٹ ڈیتا بیٹھا بھئی کوئی کل کیرا بنے سا ٹھیک میں ہن اماں ستی پی ہے تے میں تاں پہلے کہے اوکوں ڈاہ پندرہ منٹ تیری گھٹیم تے او سم گئے جلے ول میں ول موبائل چلا تے ڈیتا بیٹھا تے ہک گیٹ اپ آ گیا ہا تے ہک انڈیا دے لڑکے نے کیتا کیا درد ہے تیری آواز میں چھورے انہیں لڑکی دا ہک گیٹ اپ کیتا لڑکا تے انہیں گیٹ اپ کیتا لڑکی دا ٹھیک میں کہ یار کاش اتھاں میں ہوواں ٹھیک تاں ای کیویں لگے ہا ہن سوچیندا بیٹھاں ولے قدرتی ہے ڈیکھو شاعر ہے یا ایکٹرز ہے جیڑھے ویلے کوئی چیز دماغ اچ آندا او ہوں ویلے کرو تاں اوندا زیادی لذت ہوندی ہے اگر او لمحہ کوں چھوڑ ڈو ول او او چیز نی آ سکدی ول ول بعد اچ او مثلا فیلنگ گھن کے آوݨ بڑا مشکل تھی ویندے او کیفیات بلا مشکل تھی ویندے ہاں بالکل میڈے وچ او کیفیت ہوں ویلے آئی پی ہئی میں کہیں کہ ہنڑے بنڑاونے تے ہنڑ عورت تے کپڑے کتھوں گھولاں چلو ول میں اپنڑے وائف تے بکسہ کھولیا تے دروازہ کھولیم وچوں کپڑے پیان تے میں ول کپڑے چا تم ہک سوٹ ہا میکو پورا آ گیا۔ ٹھیک۔ تے او میں سوٹ پا گھداں۔ ہن او سوٹ کپڑے پا گھدے ویگی لا گھدی۔ ٹھیک۔ تے او میں ول اپ گیوم اتھاں دکان دے اتے اپنا میک اپ عورتاں آلا کیتے میک اپ عورتاں آلا کر دے ہن سامنے موبائل لا دے میں ڈیدا بیٹھاں او سین دریندا بیٹھاں۔ بوچھاں نویں پلو دا لا دے کیا درد ہے تیری آواز میں چھورے تے او او ریئیکشن نہ آوے پیا۔ مثلا او مزہ نہ آوے پیا۔ ہن بار بار ہکو سین دریندا بیٹھاں۔ تے او میڈی والدہ دی کہیں جاہ دے اکھ کھلی اے بھئی او بار بار شور کیدی چیز دا آندا پے تے او دا میکوں سما دے گن بھئی میں ہوں ولدا ٹھیک ہم اپنے لباس اچ پیا ہم جے جیلے ویلے او اٹھے نا تے او دا میں عورتاں دے کپڑے پاتی بیٹھا ہم تے ویگی پاتی بیٹھا ہم تے سرخی لائی بیٹھا ہم اوں نے سمجھا بھئی یا میڈے اتھاں کوئی جن آ گئے یا اتھاں کوئی روپ دھار تے مجاہد دی

اے کیوں کہ اے ساڈا حق اے کیوں کہ تہاڈی حوصلہ ڈیکھو نا آرٹسٹ بندہ ہک اتنی محنت کرنے تے تہاکوں تہاڈی حوصلہ افزائی تہاڈے کول تاں پیکج تاں ہمیشہ ہونے نی تھے اور تساں سرائیکی کلچر دے جتنے سارے دوست ہیوے اور ڈیکھن آلے ہیوے تساں صرف حوصلہ افزائی ضرور کیتا کرو محنت بندہ اتنا کریندے اور تساں اگر حوصلہ افزائی نہ کیتا تاں ول بندے دا دل ترٹ ویندے یار ایتھاں ٹیلنٹ دی قدر کینی۔

لیکن ایندی آواز کتنی سوہݨی اے، کتنی پیاری اے، ایکوں ہک گلہ اے کہ میں بے روزگار آں۔ میں اکھیا یار انشاء اللہ توں بے روزگار کوئی نہ رہسیں، امید اے کہ اے جوان اگر ایندی آواز تہاکوں چنڳی لڳی تے تساں وس وسیب توݨیں اے آواز پڄائی تاں اے وی ہک ݙیہاڑے یوٹیوب دے اتے راج کریسے اور ایکوں اے بے روزگاری آلا طعنہ وی بھل ویسے۔ آؤ سݨدے ہیں سئیں مدنی سئیں کولوں کجھ۔

جتنے ہی سارے دوست دیوے اور سارے نال محبت کرن دیوے اور میں میرے کو پتہ ہے کہ تساں سارے نال بہوں بے پناہ محبت کرن دیوے میں کمنٹس دیوے دے داں کیونکہ کمنٹس دے وچ جڑے لوگاں دا اظہار محبت ہے نا پتہ لگ جاندے کیونکہ ہر بندہ دیکھو نا کہیں دی اگر تساں کہیں دا ورک تلاش کرن دا اوندی آئی ڈی یا اوندے کمنٹس تو پتہ لگ جاندے کہ تہاڈا نفرت دا اظہار کرن دا غلط کمنٹس کرن اگر تہاڈا محبت دا اظہار کرن دا اچھے کمنٹس کرن ہمیشہ ہی لوگز میری رسپیکٹ کیتی ہے نے کریندے رہ ویسن

لالا لالا بہوں مہربانی تہاڈی بہوں محبت شکریہ ہک تاں تساں ڈھیر سارا ٹائم عطا کیتے اور سویل سرائیکی دے ڈیکھن آلے سنگتیو میں ہک عرض کراں کہ سویل سرائیکی سرائیکی وسوں دے لوکاں دا یوٹیوب چینل ہے ایندے وچ تہاکوں سرائیکی میلے مشاعرے سرائیکی فنکاراں دے نال گالھ مہاڑ اور سرائیکی قصے ڈیکھن کوں ملدن۔ اگر تہاکوں اساڈیاں ویڈیوز چنگیاں لگدین تاں ضرور اساڈا چینل سبسکرائب کرو اور ایندی لنک سنگت نال شیئر کرو اور اپنڑی محبت دا اظہار لائک تے کمنٹ دی صورت اچ ضرور کرو تاں جو اساکوں سدھ پووے کہ اساں کیڑھی سمت دو ویندے پئے ہیں انشاءاللہ بہوں جلدی ہک نویں مہمان نال ولا ملسوں حالی دی گھڑی موکل اللہ ویلی اللہ تہاکوں ہمیش ہسدا تے وسدا رکھے۔ آخری شعر آخری شعر سنگت بڑا کمال دا شعر ہے اے جتنے ستار لوگ ہن نا اے شعر انہاں دی نظر ہے کہ ہے کوئی اہل دل جو خریدے میرا مزاج واہ واہ۔
ہے کوئی اہل دل جو خریدے میرا مزاج میں اپنے زخم محبت کے بھاؤ بیچتا ہوں۔
واہ واہ واہ واہ سنگت سائیں لو یو بہوں ٹی کے۔
مہربانی جی بہوں۔